Хъӕузӕды кувӕндони, Рныбӕрдуаджы кувӕндони, Мадымайрӕмы кувӕндони, стӕй дӕр ирон ныхтӕр и махӕй мидӕмӕ. Аларды дӕр ис уӕ. Айразмӕ цал боны Иры адӕм кодтой Уациллайы куывд? Ӕмӕ уӕ хъӕуы дӕр уыди ацы кув? Ис, ахӕмтӕ ис, ӕрӕг чи кувы. Ӕцӕг се ппӕт нӕ кувынц. Иутӕ кувынц Уастырджимӕ, аннӕтӕ Уациллӕмӕ. Мехер Уациллӕйы бонтӕ куы уыдис, уӕд хер Тӕгиат ком ӕртӕ Дӕргъӕвсгом. Уым ис Уацилла. Ӕмӕ уыдон иу ныхасӕй кӕнынц Уациллӕйы уӕд скӕнынц куывд, уырдыгӕй чызджытӕ дзы нӕй ам ӕмӕ уыдон. Фӕлӕ вообще ӕмӕ адӕм чи сты куырттатгом, уыдонӕн не мбис Иры Уастырджимӕ кувынц, фӕлӕ бӕрзонддӕр ис уый. Хабар афтӕ у.
Мӕйы роды Уациллайы бон куы рцӕуы, уӕд ӕрмӕст иу-цалдӕр мыггаджы скӕнынц ацы куывд, иннӕтӕ нӕ ӕнӕ. Нӕ иу-цалдӕр мыггаджы нӕ, фӕлӕ комӕн, куырттатгомӕн не мбис Уацилламӕ кувынц. Ӕнӕмбистӕ Уастырджимӕ кувындонӕн та вӕййы чъириаг ӕхсӕны дауджыты бон. Йе рзӕттӕ дауджыты зӕгъгӕ уыдонӕн ис кувӕн. Ӕмӕ йӕ уыцы бон Уациллайы чъириаг ӕхсӕн ӕмӕ дауджыты кувӕн бон уыц иу Хуыцауы боны вӕййы. Уырдыгӕй ма Иры Уастырджимӕ ис дыууӕ къуыри, Хетӕг ӕмӕ Иры Уастырджи бон та уыц иу бон у. Ӕмӕ кӕдӕм ацӕуынц куывды? Куывды уӕлӕ ссӕуынц Дзири дзуармӕ, уый уыцы бӕрзонд чи у.

Дӕргъӕфсгомы. Ӕмӕ Гуццаты кувӕндон, зӕгъгӕ, Уациллайӕн уый ис кувӕндон. Мотя уырдӕм фӕцуды. Кусӕрттӕгтӕ фӕласынц алчидӕр ӕмӕ уӕрыччытӕ ӕмӕ йыл ма кусарт кӕнынц, ӕмӕ йӕ уыцы ран вӕййы сӕ куывддзинад.
Ӕмӕ ма мӕнӕ куы ӕрбацыдыстӕм ардӕм, уӕд фӕндагыл Дзывгисы дзуарбыны ӕрлӕууыдыстӕм табуйӕ хицӕн. Мӕнӕ нӕ дурын нӕй йӕ ном. О, дӕуӕн дӕр ницы хъыгдары сыгъдӕг буд куы айод, ӕцӕг къляуызник куы айодтон нӕ ныббӕрзӕд. Ӕмӕ мын афтӕ загътой, фӕлгуывдтӕм дзы уыди. Уыдис комгуывд. Комгуывд. О, Куырттатгом уртындӕс хъӕуы. Ӕмӕ ӕртындӕс хъӕуы къусбар скодтой. Мысайнаг дыууӕ галы балхӕдтой, ӕмӕ мӕнӕ цы Хуыцауы дуар хины. Ӕмӕ уый авд дуары кувӕн дон у. Уым Хуыцауы дуар, уым Уастырджи, уым Уацилла, уым фос фӕлвӕра, уым афтӕ сӕ хосты дуарӕй ӕндӕр авд, авд дуары кувӕн дон. Йемӕ комхиом стыхиом куывтой. Мӕнӕ зӕхх дӕр ныррызти, стӕй гуырдзыхи ӕд февнӕлдтой ирмӕ. Ӕмӕ йӕ уыцы заман скуывтам ӕмӕ загътам, уӕд ӕнӕбӕсты бардуаг ӕрдзы сфӕлдыстад зӕххыл хорздзинадӕй ци? Уымӕй курӕм, дуне сабыр куы уа, рӕстӕг ӕдас куы уа, никӕй хъыгдарӕм, мӕгуыр, кувӕг адӕм стӕм Ирыстон. Ӕмӕ Ирыстонмӕ йӕхи чи срӕвдз кодта, уыдонӕн сӕ тых сӕхи бӕстӕ сдӕттӕд махмӕ цӕмӕ равдӕлӕд. Ӕмӕ афтӕ рауад, мӕхъхъӕлӕй цӕцӕнӕй сӕхи мидӕг ссысты. Гуырдзы дӕр йӕхимидӕг фӕцис ӕмӕ чысыл цухдӕр аззадыстӕм. Ну, уыцы фыдуаг ми ныр дӕр кӕны, фӕлӕ уӕддӕр чысыл цухдӕр аззадыстӕм хӕфтӕмӕ. Хӕрхӕ уыцы хъуыддаг афтӕ у. Уастырджи кувӕндон дӕлӕ Дзугъисы куы рбацӕйцуай, уӕд. Ӕмӕ хӕ уыцы ран адӕм мысайнаг ӕвӕрынц, ӕмӕ мысайнаг куы ӕрӕмбырд вӕййы, хӕ уӕд хӕлттӕ сӕппарынц ӕмӕ кӕм схауа. Фыццаг-иу ӕппӕрстой рӕгъӕуттыл, кӕцы рӕгъауы хал схауа. кӕми нивонд. Емӕ-иу загътой, дӕлӕ быдыры ӕрбарвыстой дӕснытӕ. Ӕмӕ рбацыдысты мӕ хилакмӕ, зӕгъы, бацӕут, ӕртӕ чъири сӕм радта. Ӕмӕ уыцы ртӕ чъири скувут, ардыггаг рӕгъау дӕр нӕ, фаллагмӕ дӕр ма цӕут астӕуккаг рӕгъауы. Кӕрон скувут, ӕмӕ уым нывонд йӕхӕдӕг ӕрцӕудзӕнис аходынмӕ, чъирийы. Емӕ йӕ уыцы ран куывтой, ӕмӕ сӕм гал ӕрцыдис, ӕртӕ азы цыппӕрӕм азмӕ бацыд. Ӕппындӕр арм нӕ, фӕлӕ лӕг йе'мгӕрон дӕр никуы уыд. Йемӕ фут-футгӕнгӕ ӕрцыдис ӕмӕ кувӕгмӕ бӕзбымӕ чъирийӕ сӕхуыста. Йемӕ леуанбӕтт дӕр сӕвӕрдтой ӕмӕ ракодтой ӕмӕ уырдыгӕй хӕрисджынӕй хидыхъусы ӕмдӕлӕмӕ хъӕутыл. Дзуары зарӕггӕнгӕ дзыст алчидӕр йӕ бысӕй бахаста. Стӕй чызджытӕ, чындзытӕ уыдон та лентӕтӕ мӕнӕ зӕлдаг бастой. Афтӕ мӕ кодтой ами раст Нарты хъӕуы дӕле хутыр постӕй хонӕм Мичурин, ӕртӕ номы дӕр уын загътон. Кӕуыл куывд скодтой ӕмӕ бӕстыл иу ныхасӕй фыдбылызӕй хызтыдысты. Мӕнӕ Генри рбацыдис их бӕстыл. Ӕмӕ йӕ уыцы их агъоммӕ дӕр афтӕ кодтой, уыдзӕни, зӕгъгӕ. Йӕ уӕды-иу ныхасӕй ку сбар скодтой, Хуыцауыл сӕхи фӕдзӕхстой, уӕдӕ мигъ-ӕврагъы бардуаг бахатыр нын кӕнут. Хорз рӕстӕг нын куыд ацуа, нӕ урӕзӕй нӕ къухы куыд бафта, нӕхицӕн нӕ хорз зӕд ӕлыс арфӕ ракӕнут. Ӕмӕ дуне сабыр уыди, рӕстӕг ӕдас, тызмӕг къӕвда-иу нӕ рацыдис ӕмӕ дзӕбӕхӕй сӕ къухы бафтыди. Йер уыцы хъуыддаг нӕ рауади, ӕмӕ уыцы тызмӕг бафарстан ис ӕмӕ ма Уасилдайы куывд Йеры куывд куыд вӕййы, афтӕ. Уасил бахатыр кӕнут, ома ардыгӕй. Уасиллайы куывд дӕр ӕмӕ Уастырджи куывд дӕр ӕмӕ кӕцыдӕриддӕр пехуымпар куывд дӕр Хуыцауы вӕстӕй зиуырдӕм дӕр дзурӕн нӕй. Афтӕ дзы ничи у, мӕнӕ специальнӕй Уасилламӕ кувын, зӕгъгӕ. Бамбӕрстон дӕ.

ӕрдзы бардуаг цыдӕриддӕр и хорздзинадӕй, уымӕй хайджын куыд уой дӕ кувӕг адӕмы сахъат сын бакӕ. Ӕрвуаци лӕвгъилты тӕбауаци лӕ бӕрзондыл бадыс, бӕрзондӕй ныллӕгмӕ хорздзинадӕй дӕ цӕст бауарзӕд кувӕг адӕм де уазӕг. Ӕрвуаци лӕ дӕ кувӕг адӕм сӕ фыдбылыз дӕ ирвӕз куыд уой, цардамондӕй та фсӕст куыд уой, уый сахъат сын бакӕ. Ӕрвуаци лӕ цы хор ӕмӕ цы фосыл хӕсдысты, Уый сын куывдты хӕринаг куыд уа, хъуцахъ ӕз нын бакӕ. О, ме хсӕв! Чызгӕй лӕппу йӕ рухсвӕндӕгтыл куыд цӕуой, ӕнӕкъуылымпы, ӕнӕаиппӕй хистӕртӕ уыдон цӕрӕнбонӕн куыд кувой, уыцы дуг ӕмӕ сыл уыцы амонды фарн ӕруадз. О, ме хсӕв! Йӕ ӕнӕбӕсты бардуаг бӕстӕ сабыр куыд уа, рӕстӕгы дӕс куыд уа, Мах сӕр цы баййӕфта зӕрӕдты, уыцы пълан нӕ кӕстӕрты сӕр куы нӕ баййафай хъуыдцы арфӕ ракӕн. Ӕрвуасин лӕдды нӕ фӕдзӕхсӕг, мах дӕуыл дӕхи фӕдзӕхсӕм. Нӕ фыдбылыз сӕфт куыд уа, амонд тыхджын куыд уа, уыцы ахъаз бакӕ. Ӕркувӕджы куывдау нӕ куывддзинад барст фод, ӕрвуасин лӕд дӕуыл дӕхи фӕдзӕхсӕм, фос фӕлвӕра. Зӕдтӕ дауджытӕм Хуыцауы курдиаты лӕварӕй уынцъ ис, уымӕй махӕн дӕр уӕ цӕст бауарзӕт ӕмӕ нӕ фӕллойӕ куывдтӕ куыд кӕнӕм уыцы архъуы нырра кӕнӕм. Аходӕны бар ис кӕсдӕрӕн. Кӕсдӕрӕн уымӕн дӕттӕм ӕмӕ уый фӕстӕдӕр райгуырд ӕмӕ кӕд ӕнӕ тӕригъӕд дӕр у, мыййаг, уый саходӕт.
Ам хӕсы бынат Нарты кадджыты тыххӕй цавӕр Куырттаты комы. Созырыхъо, мӕнӕ нӕм иу кадджын уазӕг ӕрбацыди Английӕ. Ӕмӕ у наукон иртасӕг кусӕг Кембридж университетӕй. Ӕмӕ ахуыр кӕны Нарты кадджытӕ. Ӕмӕ дӕ йӕ фӕнды бафӕрсын, ам ис исты бынӕттӕ, Куырттаты комы чи сты Нартимӕ искуыд баст? Дӕ бафси, кӕд дӕ бон исты уӕд мӕм иу цалдӕр ныхасы зӕгъ.
Хъуыддаг афтӕ у. Фӕлӕ фӕфӕтӕзӕн.
Фыццаг идӕр

ахӕм лӕгыл фӕхӕсдзыстут ӕмӕ дыккаг ахӕм не ссардзынӕ. Херн радурдзынӕ, знартӕ адӕм цардысты Куырттатгом лӕцы. Уыцы ран ис уӕлмӕрдтӕ, нарты уӕлмӕрдтӕ. Уыцы ран и нарты хынцӕн дур, уыцы ран и Уырызмӕг ӕмӕ ӕндӕр нарты ныхас. Уыцы ран и ноджыдӕр бирӕ ахӕм ӕвдисӕны артӕ баззади ныронг. Алымбег та Авдӕныкконы Кӕцӕй амардта Алӕгаты Нарты Созырыхъо уыцы обау? Хъазӕн лӕгъзмӕ куыд ӕрбацыдысты ӕмӕ сын цы майрӕмбонмӕ мгъуыд уыди, уыцы майрӕмбонмӕ Алӕгатӕй ничи разынди. Уыдонмӕ та уыди гыццыл лӕппу. Ӕртаджыл нӕма сӕххӕст ис фӕлӕ афӕдзӕй фӕуӕлӕмӕ. Ӕмӕ авдӕны мидӕг уыдис ӕмӕ-иу Нарты адӕмӕн ӕмгъуыд уыд, афтӕ уӕд ацы майрӕмбон уӕгъды иннӕ майрӕмбон хъазӕн лӕгъзмӕ чи нӕ рацӕуа, уымӕй Нарты Созырыхъо хӕсдзӕнис чызгуацайраг ӕмӕ лӕппухъалон. Гъемӕ-иу ма Чилдонмӕ гъеныр Муссӕ алӕгатӕй. Ӕмӕ уымӕн зӕрондӕй гьӕуцы лӕппу цы райгуырдин дӕр сӕм ницы уыд. Ӕмӕ гьӕуи цӕуын хъуыдис ӕмӕ сӕм чи ацыдаид нӕ уыд. Ӕмӕ йӕ ныййарӕг чи у, иу авдӕнмӕ дзидзи дарг йӕ цӕстысыгтӕ Йӕ риуы суадӕттӕ кодтой ын, афтӕмӕй йӕ риуы сойимӕ дардта. Иу заман уыд сывӕллон джихӕй баззадис ӕмӕ кӕсы мадмӕ мӕ кӕуы, ӕмӕ загъта, Цы кӕныс, мама, дзыхӕй йӕм сдзырдтай уыд. Цӕмӕн кӕуыс, де ӕхсыры цъыртт мын дӕ цӕстысыджимӕ цӕмӕн дарыс? Ӕмӕ ус фӕджих ис. Ӕмӕ загътай, Та цы хабар уай, та буалыгъмимӕ нӕ дыккаг ӕлгъыст ды куыд бахаудтав? Нӕ авдӕныккон дзыхӕй куыд сдзырдта. Йемӕ загъта суадз мамӕ. Уый уыцы джихтыл куыд уыдис, афтӕ лӕппу йӕхи аивӕзта ӕмӕ авдӕны ныхтӕ рӕдывта. Фӕйнӕрдӕм ахӕцыдыл бӕттӕнтӕ фӕтахтысты. Йӕ хӕдоммӕйӕ иу-дыщыл аззадис, ӕндӕр анӕрстис. Рабадтис ӕмӕ афтӕ зӕгъы, Ницы уӕм ис, Нарты хъазӕн лӕгъзы ӕмӕ Хъазон ахӕм, ӕмӕ йӕ фыдмӕ бакодта. Ӕмӕ йӕ фыдмӕ бакодта зӕронд ус лӕгмӕ. Ӕмӕ лӕг хуыссӕны хуыссын ме мкӕсы афтӕмӕ куы дзырдта, уӕд джихӕй баззад йӕхӕдӕг дӕр ай, ну Хуыцау цы бӕллӕх сӕвӕрдтай та сахуыр. Сӕвӕр ӕмбисонды та фестӕф. Ӕмӕ райста мизг ехс къулӕй. Мизг сын уды бацамон цы у, уый.

Иуе ме уӕд бакастисты, уӕд загъта, уӕртӕ зӕгъ скъӕты бӕх, йӕ дыууӕ хъусмӕ цъыфӕй сӕхгӕдта, сахсӕй сыгъдӕгӕй кӕ, ӕмӕ дын уый бӕх мӕнӕ дын къултӕ ратдзынӕн. Ӕмӕ бӕхы ссыгъдӕг кодта, дзыхдон ме батардта хсаудон лӕсӕн йӕ фалӕрдыгӕй. Ӕмӕ йӕ ом ссыгъдӕг кодта, цынадта йӕ, хестӕй лотӕ бадтис ӕмӕ бӕх йӕхи афӕлвӕрдта. ӕмӕ мӕскӕй-мӕскъмӕ хай иу къуыбылӕй иннӕ къуыбырмӕ зӕввӕт-зӕввӕт-зӕввӕт ӕмӕ ӕнӕуи бӕгъвӕлӕ. Йемӕ иннӕ фӕцудыдта лӕппу, уӕдӕм бахмыр-мыр кӕны, ӕвӕццӕгӕн, дам, мӕн барӕг ӕмбӕздзынӕ. Уӕд ын лӕппу афтӕ зӕгъы, уӕлӕ мӕн ӕндӕр бӕх, хуыздӕр ссарынмӕ бӕх ӕмбӕздзынӕ. Ныммыбӕхтӕ уыцы ныхасыл фӕгуырысхо, ау, хуыздӕр ма куыд ссардзӕн мӕнӕй? Демӕ Хеодар ед куы рцыдимӕ ирӕнбон, уӕд ӕрӕджыгомау баци, афтӕмӕй араст и, ӕмӕ Нарты ныхас алчидӕр къӕйттӕ скодта. Кӕй, чи кӕимӕ хъазы, уыдон къӕйттӕ Нарты Созырыхъо чи у, уый хъазӕллӕгзы рацбац кӕны. Йемӕ куыд рацбац кӕна, афтӕмӕй Алымбек та авдӕныккон куы ныххӕццӕ,

ӕмӕ дыууӕ бӕлоны фестадысты. Мӕ дыууӕ бӕлоны фестадысты, уӕлӕ фӕтӕхынц. Алымбегты авдӕныккон чи уый сӕвнӕлдта ӕмӕ иу ныхасӕй ауылдта дыууӕ къулы, ӕмӕ сӕ фӕдыл дыууӕ цъиусуры фестадысты, сӕ сӕ пакуы калгӕ рхӕццӕ кодтой. Хуар сӕрды тылдта ӕмӕ загъта, афтӕ куы нӕу. Ӕмӕ та рӕвнӕлдта ӕмӕ иу ныхасӕй систа ӕртӕ къулы. ӕмӕ сӕ уылдтӕ. Ауылдтӕм уыдон сӕ гуыттӕ фестадысты. Алымбег та авдӕныккон чидӕртӕ ӕрӕвнӕлдта ӕмӕ ауылдта ӕмӕ уыдон йе гӕрдтӕ сӕ фӕдыл фестадысты ӕмӕ сӕ ӕрхӕццӕ кодтой. Ӕй-ӕрӕбиу дӕ скӕнон ныр, зӕгъгӕ, загъта, сагъӕсы бацыд Нарты Урсдоры фырт Созырыхъо. Ӕмӕ уӕд ӕрӕвнӕлдта ӕмӕ ма йӕм иу уыдис, иу хъул. Ӕм йӕ ауылдта ӕмӕ йӕ Вокафойы фестадис ӕмӕ хъазӕн лӕгъзы гагагай ныппырх и. Уӕд ӕм дзуры, тагъд хъуамӕ ӕздзӕхуыйӕ нӕ иу гагакъуагӕй ӕрӕмбырдгӕ кӕнут, дӕ сӕр ракӕндзынӕн. Алымбег та авдӕныккон чи ӕрӕвнӕлдта ӕмӕ хъул ауылдта. Ӕмӕ хъул дыууӕ хъул ауылдта ӕмӕ цъипджын кӕрчытӕ фестадысты. Ӕмӕ уидзгӕ, зӕгъгӕ, мӕ уидзын байдыдтой,

Ис, Содамӕ дзурӕн баззадис, фӕлӕ цавддуар хорзӕход Сауы дзуартӕ хорзӕх сӕуӕд, кӕдӕм цӕуынц, кӕм бадынц. Фӕндараст сӕ у, кӕн, Цъобыйы дзуартӕ бынты ӕрбацыдысты, фӕстӕмӕ дӕр цӕудзысты, иуазӕгтӕ сӕ бакӕн. Фӕтӕджы дзуар.
Дӕ бынӕй сфӕллайд хъӕлӕсӕй ногӕн куывдтӕ хӕринаг куыдой носаргъ фӕбакӕн. Ацу уарзон уынгӕрдтӕй.

Ӕмбӕртын кӕм рагӕй цӕрыс, мӕнӕ ацы хъӕуы мидӕгты сркадтӕ ницы ӕмӕ мӕнӕ цы фӕсивӕд рахъом ис листӕ фӕстӕ, уыдон дзӕбӕхӕн йӕ низе куы цӕры ӕфсӕдты зӕгъын. Мӕнӕ абон цы бӕрӕгбон ис, стыр бӕрӕгбон, кой дӕр нын ӕххуысгӕнӕг куыд ӕфсӕдты зӕгъын, афтӕмӕй уыдзӕн ницӕуыл зӕгъын.

Махӕн нӕ ныхас у Дулаты Еленӕимӕ. Еленӕ, дӕ хорзӕхӕй зӕгъ-ма, стыр бӕрӕгбонтӕ рацыдис Ирыстоны. Мӕнӕ ацы рӕстӕджы Тыба Уациллайы бӕрӕгбонтӕ уыдысты, йӕ хорзӕх нӕ уӕд. Дӕ хорзӕхӕй зӕгъ-ма, Куырттаты комы мах стӕм мӕнӕ абон лӕцы. Ӕмӕ уыцы бӕрӕгбон куыд фӕкӕнут?

Фӕлӕ мын ацы бӕрӕгбон тыххӕй уӕлӕрвты баумӕссыдтӕн, мӕ нӕхицӕй хорз лӕг Алимырза уый мын радзырдта, ацы бӕрӕгбонзӕн кӕцӕй баззади, мӕ мын загъта, кӕсӕг ам цардысты, мӕ буццатӕй иу сывӕллон акодтой ӕртындӕсаздзыд фӕццӕгӕн ӕртос лӕппуйас. Йемӕ куыдта, фыййау ӕй скодтой, абафтой йӕ, кӕсӕг. Ӕмӕ лӕгты дзуар чи у, йӕ цур балӕууыди.

Фын йе ссардтаид, куы акасти, уалӕ йе ркӕмыдтӕй хомӕ ӕривӕрдта. Ӕмӕ йын афтӕ, уӕдӕ дан хомы цы адӕм цӕрёдон ссыдзӕн? Мӕ уартӕ Ламардонмӕ сарвыста, мӕ дан ховыр цӕрӕнт. Уый та дан куывддоны нуаз уыд. Хъуызы къуыбыр. Йемӕ сыстадысты мӕ, дам-иу Алазыр уӕрыкк ӕргӕвдут. Мӕ лӕппу фӕцӕгӕн, ома нӕм уӕрыкк куы нӕ изӕгъа, мӕ йын-иу сылгойраг радта.

Уӕдӕ ласы адӕм дӕр афтӕ сты. Дӕ хорзӕхӕй зӕгъ-ма, хӕцы ласы мидӕг цавӕр кувӕндӕттӕ ис? Ласы мидӕг хӕфтывӕзӕн фӕсӕфтдзуар загӕ. Йемӕ иу у Хуыцауы зуар, иннӕ у лӕгты зуар, иннӕ уӕларты, иннӕ у мады марӕн, иннӕ тхосты зуар, иннӕ саргъау зуар. Авд дзуары.
Еленӕ, зӕгъ-ма, ӕмӕ уыцы кувӕндӕттӕй ахсджиагдӕр ӕмӕ кӕцы дзуар у?
Хуыцауызӕр, табу йӕхицӕн! Германы куадзӕн куы рцӕуы, уӕд ӕм фыццаг хъӕу фӕкувын, рессаг куадзӕн цыппӕрӕм куы рцӕуы, кӕуӕд та йӕм ком иууылдӕр фӕцӕуынц, быдыртӕй дӕрӕг фӕцӕуынц. Кадджын дзуар у, Хуыцауызӕр!
Еленӕ, мӕнӕ махмӕ ӕрбацыдис Английы уазӕг Кембриджский университетӕй Анна Батлер, зӕгъы, ӕмӕ дӕ бафӕрсын мӕ хъавы, иу фарстайӕ мист, Анна Батлер, дӕ хорзӕхӕй, бафӕрс-ма йӕ. need help. I can't. My, my, my card. My card.

ӕмӕ, дам, куыд аивтой ӕгъдӕуттӕ, раздӕр куыд уыдысты, ӕртӕккӕ та куыд сты, зӕгъгӕ.
Бирӕ ифтингӕдтӕ дзы нӕй, ӕрма хӕхты хъӕбӕрӕй кӕнынц. Фӕсивӕд дӕр дзы хорз и, адӕм дӕр дзы хорз и. Фӕлӕ фыццаг куыд хӕрзыди, афтӕ афтӕ нал у. Фыццаг иу сылтӕ уырдыг лӕг уыдысты, мӕ иу Хорз лӕгӕн Юрий сырхаг уыди. Ныртӕккӕ цардӕн дӕргъы зон у. Тынг уӕздан ӕрӕвыдысты фыццаг. Таурӕгътӕ йыл кодтой, ӕмбисӕндтӕ йыл хастой мӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цыди. Мӕнӕ зӕбон сымах мӕн бахуызӕн кодтат ӕмӕ мӕ зӕрдӕ барухс и. Уӕддӕр-иу афтӕ уазӕгмӕ куывтой. Йӕ риу куывд куы уыди, уӕд-иу афтӕ Хуыцау нӕ уазӕджы хай нырраз, афтӕ-иу цин кодтой. Нӕуазӕг нӕ мырсуазӕг ӕ. Иуфтдзы бирӕ нӕй, алчидӕр кувы, кӕмӕн куы рӕстӕг уа, афтӕ ййафы. Тынг хорз адӕмтӕ риефтон. Ныртӕккӕ дӕр ис, фӕлӕ зӕронд лӕгтӕ нал и.
Иринӕ, зӕгъ-ма, адӕймаг рынчын куы уа, уӕд ты бауасил ӕмӕ куы фӕкӕны, цымӕ уыцы ӕгъдау ма ӕртӕккӕ дӕр ис ӕви нӕу?

Йӕхи рауагъта, фӕдзӕхсын дӕр нӕ фӕзмы, хӕрӕг уӕлахиз вӕййы. Фестӕй йӕ куы бафӕдзӕхстой, уӕд йӕхи рымбӕрзта ӕмӕ фӕндырӕй цӕгъдын райдыдта. Ахӕм чызг уыд.
Еленӕ, дӕ хорзӕхӕй, зӕгъ-ма, уыдис-иу ахӕм ӕгъдау, мӕнӕ абонты Бауасил-ӕу зӕгг ӕмӕ Иод уыцы сылгоймӕгтӕ-иу суадонӕй дон ӕрбахастой ӕмӕ-иу сыгъдӕг донӕй-иу скодтой чъиритӕ. Ӕртӕккӕ ма-иу цы гъдау дӕр исиви нӕ Мамызӕн. Мишиш, еротӕ махмӕ тымбыл хъӕды зарӕхон, сосӕр хъӕды рӕбын. Мӕ хорзгӕй рахӕссӕм мӕ чъиритӕ, хорзгӕй скӕнӕм ӕз сыгъдӕг суадонӕй. Куы уӕндон, уый дӕр. Абон уыдис бӕрӕгбон ӕмӕ ды уырдыгӕй ӕрбахастай уыцы суадонӕй? Кӕд ын хӕссӕдӕн нӕ радзурдзынӕн. Райсом ӕй систон доны, мӕ хомӕ куы ссӕ скодтон.